Tēnā koutou e ngā whānau o Ngā Kōhanga Reo ki tēnei te Rāmere te 12 o tēnei o a tātou nei marama a Whirina ā Rangi. Hoi anō, koinei te pāho ohorere o tēnei kaupapa a Whai Orana. E whai nui tātou i te orana mō a tātou nei whānau, otirā mō a tātou nei mokopuna me ngā kaimahi hoki o te o nā kōhana reo. Nō reira kua waimarie tātou i tēnei wā, a i nāia tonu nei, a kei Taurana Moana tētahi rā harikoa mō nā whānau. He kaupapa e whai hoki ana i tērā o nā whakaaro, a ki te tiaki, ki te manaaki anō i a tātou i roto i tētahi āhuatana haumaru, o te haere ki tētahi wāhi e mōhio ana koe, ki tētahi whānau e mōhio ana koe, ā, ki tētahi kaupapa e mārama ana ki a koe. Nō reira, kia whakawhiti atu tātou ki tēnei o ā tātou nei kaupapa kaimahi o roto o Tauranga Moana, Kia Kura Martin, tēnā koe e kura!
Kia ora rā e te whānau, kia ora te kaupapa Te Waka o Te Kōanga Reo, Tēnei mātou mai te rohe o Tauranga Moana e mihi kau ana ki a tātou katoa e kaha hāpai ana i te korowai me kī ngā kaupapa ewha o te kaupapa Te Koanga Reo. Kei konei mātou, kei taku taha, tētahi kaiako mai Te Rere Atu Kāhia. Tēnā koe e hoa! Kia ora! Kua kōrero mai o whakaaro mō tēnei kaupapa? Ā, tino rawe tēnei rā mō ngā tamariki, mō ngā whaea, whānau rānei. Ai, kia ora. poto te tangata, poto te kōrero, ana. kia ora, tēnā koe. So, anei, uh, ko te, tēnei rangi, ko te, te rā whakamana, ko te whakamana te kaupapa, te koanga reo, te reo me ona tīkanga, ngā whānau, ngā mokopuna, me te whai oranga. Kei konei te, te tari o te hauora, Kia ora, tēnā koa, kōrero mai. Would you like to just give a little kōrero? Oh, ki nā whare katoa te koanga reo o te motu o Aotearoa. Tēnā koa, ko tēnā e, ko rāua nā nēhi, te, te tuku i te rongoa, te ārai rongoa mate urutā. Anei. Pea o koutou whakaaro o tēnei kaupapa? Kia ora e te whānau, We're just here to um, provide a kaupapa for um, for our whānau out there. Nau mai, haere mai. Haere mai.
Haere.

Uh, tirohia, anei na whakahaere, koenei ngā whānau, ināinei ko haere rātou ki te kai. Ka taputapu tākaro. Yeah, Kei te papa tākaro huri a mātou o Maharaia, ināinei e whakaatu ai ki a koutou, kei raro ngā te katoa rātou i te

Awa ni sa he kōrero Ka haere tonu ahau, e tika atu au kai konei te whānau o Te Matapihi, ko te tiamana tēnei.

Aroha mai te whānau kei te ahua rari te, te oro, a te tani o te wāi nei, hoi no, a mena ka tāia te kura ki te kura, a kia, kia pai te pupuri te wāi, kia tātā te wāi, Kia ora, tēnā koe. E kura, e kura. A, kei te awa, me awa pai te pupuri, kāre mātai te rono i nā kōrero. Nō reira, oh, mena ka tāi. Ano, aro mai.
A, kia pai te pupuri i te waia, kia, kia rono i nā kōrero. O, kāre koe ki te ia rātou. Kāre mātai i rono. Kāre mātai i rono. Kāre mātai i rono. Ata me aha?

Kua roa, kua roa mātou e noho pōro, um, e, actually, kua roa a Tāmaki e noho mohoao nei, engari i a mātou o Tauranga e, e, e noho mohoao nei, uh, kua kare anō kia tūtakitaki i a, i a tāua, um, a kanohi ki te kanohi, he miharo, he harikoa, he tino pai. Um, E konei hoki mātou e whakanui ana i ngā kano ārai, e akiaki ana i ngā whānau kia werohia tō rātou ringa, kia whiwhi i tēnei, i tēnei ārai mate, ēngari āhua ohorere au ki tō rātou hiahia ki te whiwhi, ahakoa ngā kōrero kei te puta ki runga i a Pukamata, kei te puta rānei ki runga i ērā atu o ngā uh, whakaaturanga, media, you know, outlets. Uh, yeah. So i mīharo au ki tērā momo, ki tērā āhua, uh, kei, te, kei te pirangi ngā whānau, ngā mātua, uh, kia werohia, kia, kia whai ārai rātou. Uh, and, and kei te tiaki hoki, kei te mohio hoki rātou, Whakamārama mai ngā pakeke o tēnei taha, kei te ū tonu ki tō tātou whakapapa kia ea, kia mau, kia ita, kei te tiaki hoki i tētahi atu reanga heke, heke iho i a tātou, nō reira, āe, he whakaaro nui tērā, he mīharo, he mīharo tērā i Okay. Kei te mihi atu ki a Whaea Kura mā, ki a Mata Ipo mā, nā rātou tēnei rā i whakahaere, otirā ki te rōpū hauora i, i haramai, uh, ki te whai wā, ki te wero i ō mātou whānau. Um, yeah, he miharo. Uh, ai, tēnā koe.
Kia ora kino, e kei taku taha tetahi kuia no te kaupapa Maha ona mokopuna i uru atu ki nga kohanga reo, anei, aroha mai kei ahua mohio e ki te reo engari kei te korero a ngata ahakoa i roto te reo Pakea. Tena tena. Kia ora. Kia ora.

and helping them, especially your own babies anyway. Uh, kia ora ne. Ah, ana, kua kōrero te rangatira. Kia ora rā, koina ngā, ngā kupu aki aki a kui a koronga, ana pakeke. And kei taku taha e nai nei, ko oh. Colleen, ko ia tētahi kaimahi no Te Whareroa. Ekare, Ā, tēnā kua kōrero mai ā mea te tino pūtaketanga o tēnei rā, he o whakaaro aua pae whanake te huiwenga me te rongoa. Ā, he rangi pai mōna, mō tātou katoa ki te whakanui i ngā pūatae kaupapa e whakanuia ā tātou mokopuna, ā, ki te whiwhi te vaccination mō tā tātou Covid-19. A mie he rangi pai, he rangi whakawhanaungatanga mā tātou anō hoki. Nō reira, tēnei te mihi ki a koutou, kia ora rā.
Tēnā koe e te rangatira. Te peka tau ki ko tēnei kaiako o Te Matapihi, te kōhanga reo nui rawa. Ā, rima tekau ngā mokopuna ki tōna taha. Anei Paremata. Kia ora!

Kei te pēhea?
Kei te pai, kei te pai, kei te pai rawa atu. Kōrero mai, kōrero mai, kōrero mai, kōrero mai. Kō wero hea? Ā, ā, e ki, e ki. Awa, tēnā tātou, tēnā tātou te motu. Ā, pai tā mātou rā whakawhanauna, rā harikoa mō nā mokopuna. Kua kite kē kua tae hāwai nā mahi, engari ko te Ko te kaupapa kai, kai muri tērā ko te, ā, kai te kupu mō te kurī. Ko te, ko te, ā, whakakipa, whakakaha e ngā whānau kia, kia werohia rātou. Ā, kore te ringa. Ā, ā, engari he, he tino wera i te rā nei. Pītikinahia mātou e nā hihi o Tamanui tērā. Hoi anō, kai te pai te haere o te kaupapa, kai te harikoa nā mokopuna, kai te harikoa nā kaimahi kai konei, kai te harikoa a ipo, arā. By the way, anei nō taku lunch. Koiti. Tau. Oh, tēnā tātou nā miwe wama. Inga i te ataahua o te rā, nino o taku lunch. Taku pana.
Ka pai, ka pai. Ea, mi haru rau atu tēnei rā, e mi haru nei te ahua tana te whakatau te wairu o nā whānau, te pāna ki te kūtaki kei mua i wura tau aro aro. Ā koe nei te whakatakari nei te whakae, nei kua nākau mai rātau kia whai te huarahi, e ora au o rātau whare, e tau ai nā mokopuna,

Hai tonu au ki tahi o nā kaima, oh, ko mutu. No, no, okay, haere tonu, haere tonu. Okay, okay, ka haere tonu. Oh, ki kau ki te kura mai.
He rawe, he rawe wēnei whakahaere te kite i nā tamariki mokopuna. Kua roa mātou noho raka ana, kāre mātou whai wāhi ki te pēnei. Bueno, e ki tana kaitai, kei konā nā, nā momo a Pāotaika.
Anei tētahi wahine i tino rere ana tōna pouhaki mō te kore hiahia ki te wero engari i runga i tōna ngākau aroha manaaki ki ngā mokopuna i ōna ake ana ia kōrero. Kia ora!
Ko tō kōrero ki te motu. Tēnā tātou te whānau, puairā tenei, Ā, ko Wawi Rameka ahau, he uri tēnei o ngā pōtiki hapū, ā, nō waho mai o ngā peke maha o Pupukai e, i roto mai o te tāhuna o Rangataua. Ā, tika tāwhāia, ā, kua i te tei kāre tino hiahia te whiwhi i tēnei rongoā Pākehā, ā, i heke mai a Roimata, ā, kai tupu ora tonu ai tēnei rangi, engari i runga i te Taku aroha mo mo mo nga tamariki mokopuna a ka u au ki nga whakapapa hekenga o aku mahatua o aku pakeke o aku kaumatua a ka tika i runga i tera te mea nui ki nga mokopuna a koira taku ahakoa kare i tino hiahia kua ahua pa ki te manawa ā, me ui tātou ki tō tātou kaupapa anō nei hoki o Tamariki Mokopuna. Nō reira, ngā piki te kōhanga reo, tēnā tātou katoa. Kia ora e kare. Anei te rangatahi o ngā whānau katoa. Ko te ata, kei a koe. Kia mihi ki a koe Whākura. Nei rā te mihi ki ngā kōhanga reo katoa kua tae mai i tēnei rā, te whai i tēnei momo ārai mate o tātou kia tutuki painga mai mō tēnei rā hoki. Engari, rangi mīharo tēnei ki ngā whānau katoa kua tae mai mō te ārai mate, ā, mihi hoki tēnei ki a Kia Whaikura, ki ngā kaimahi katoa nā rātou i whakarite i tēnei rā. Pai te kite i te whānau, kua roa te wā mō mātou te tūtaki i te noho tahi pēnei i raro i ēnei āhuatanga, engari mīharo rawa te whakaaro ki a tātou, mīharo rawa te whakaaro ki te kaupapa o te kōhanga reo hoki. Kia ora. Oh, tēnā koe e hoa. Ka taea anō ka kite ai tēnei, oh, ko ia te kaiako, tino tāpito reo o ngā kōhanga reo katoa o Tauranga Moana, mōhio koutou ko wai ia kei te whakaaro, ai,

Ka konei ngā kohanga reo ko Whareroa, ko Ngāpuku, ko Hūria, ko Tūterainga, ko wai ake i, oh, ko Te Rere-atu-kāhia, āe, ko Te Matapihi anō hoki. Hai konei mātou e, e pārekareka ana i tēnei rā paki, engari he Ko te, i a, te painga o te Atua, kua tukuna mai nā Kāpuapua ki runga rā kia whakamarumaru i a mātou. Ahakoa te wera, he rangi tino pai tēnei. Kia ora! Ka kore ngā pāpānui ki tō Māori mahi te ata nei. Ō! Ko tōku mahi. Okay. I tēnei rangi i whiwhi atu au i taku werotanga kōtahi, oh, tuatahi, Mō tēnei mate ko te Covid 19 rā, kua riro i ahau taku wero, kāore i runga i te hiahia, kāore ahau i te tino whakapono ki ōna painga engari ko tāku e hiahia nei kia noho atu ahau ki roto i tō tātou kaupapa o te kōhanga reo kia tae mai nā mokopuna kia Ngāwari nei nā mātua ki ahau, koina te take kua riro i ahau tērā mea, ā, ko, ko koutou rā te whānau kāore i te whiwhi i te wero, kei te tautoko ahau i a koutou i runga i te mea, nāu te tinana, me tiaki koe i a koe anō, ko koe kei te mōhio i tō tinana, nā reira, ā, wena ka taea, kaua e riro i a koe tērā. Ki te kore e taea, āe. Tērā ngana koe ki te kōrero. Ko te kore o Tāwaki, pērā i ahau, awa, me whai tonu. Nā reira, e te whānau, kia kaha rā tātou te tiaki tātou i a tātou anō, mokopuna mā, tamariki mā, pakeke mā, kuia, kaumātua mā, me tiaki tātou i a tātou anō. Kia ora.

Tērā pāpā, um, i ngā marama kotahi ki muri, kāre i te whakaae o tēnei, kāre, ka tū tonu te pūtana haki me te kōrero, engari ka whakaaroarotia anō e ia me tōna hoa wahine kia riro hei tēnei rangi mō aua, ana, mō ngā whakatipuranga.

Kua nawhi mo tenei wa ka ngenge te katoa e matakitaki ana. um, tekau ma whitu na kohanga reo tauranga moa na. Uh, tahi ro e wha, e wha na kohanga reo i, i tuku mai te, te tono aroha ka re taia te tautoki tenei rangi na te mea kei te poroporo aki wetahi o ratou tetahi ona kaimahi i runga i tētahi atu ake kaupapa, hoi anō kei konei 13 ngā kōhanga reo me ō rātou whānau, i tae mai hoki te tīra hauora, ā, te, te pari toi o Waiariki nā rātou te pūtea tautoko me te katoa o ēnei ōna mahi, ko te kura kōkiri, ngā mokopuna, ngā rangatahi, ngā kaimanaaki o te rangi nei, ko Te Wharekura o Mauao me Te Wharekura hoki o Te Kura Kōkiri nā rātou ngā tuku taonga i homai ko nā Spot Prizes mō te rangi nei and i runga i tērā me mihi ka tika e au ki te katoa a ki te kaupapa ki tō matou nui te rangi nāna tēnei rangi i homai koe te te kaimanaaki tātou katoa and kia koutou ke te whakaaro tonu ki te wero me kī, te ārai rongoā mate, me whakaaro tonu, e pērā te kōrero a Whaea Veronica, ka tautoko mātou, rātou i a koutou katoa ahakoa he aha ō koutou whakaaro, i te mutunga he whānau kotahi tātou. So, I just want to hand it over to one more person to kia kōrero, they've actually adopted theirselves to our rohe, Kōhanga Reo o Tauranga Moana, and this is Pai a te rongo wai. Nanny rongo. Oh. Kore atu ki te mutu o nga puangere o te ao. Oh. Na mihi nui atu kia koutou. Whanau. Um. Tena miharo tenei rangi mo a um, a mātou tamariki mokopuna i haere ahau. Kura ki te werohia, te wero rua, ā, ko taku nei whakaaro, āe, rawe te Covid vaccine mō ngā tamariki whānau, ō, mō ngā kaimahi katoa. Ngā mihi nui atu ki a koutou mō tēnei rangi ātaahua mō ō tātou tamariki mokopuna, ā, rawe kura te whānau o Mātaatua, āe, ngā mihi nui atu ki a koutou.
Ka pai, ka pai kura. Pai, ka nui tērā.
ka nui tērā. A tāhua, o mahi, me o whakamārama, a te tūtaki i nā kaimahi, i nā whaea, i nā pāpā, te kite atu hoki, ia Veronica i reira, aroha nui ana ki a ia, ā, kia whāia wheoro te māngai mō Mātaatua Tairana Moana, otirā ki tō tātau nei pāpā i a Ipo. Te mīna o te wā, kei Taurana kē ia. He kōrero whakamutana e whakaaro rātau. He kōrero whakamutana, he kōrero whakamutana kua pai i konei, ātāhua.
Me hoi tahi tātau. Nui i te kaupapa Te Kōhanga Reo mō Awae, mō rātou kua whetūrangitia, mō tātou nō mohoa nei, mō rātou ngā whakatipuranga kei te heke mai nei. Ko tērā tātou ki a tātou katoa, i runga i tērā kia tau te rangimārie i runga i a tātou katoa. Kia ora rā!
Ka pai. Whai orana, whai haumaritana e te wha, e kurakura nei i a mātou i roto i ngā mātāpono o tō tātou nei kaupapa. Tēnā rawa atu. Kei a koe anō tētahi kaikōrero?
Ia ai, um, kei a Matua Ipo ngā te korero whakakapinga mo tātou o te rohe nei, o Tauranga Moana Mātaki. Te wari kia ia, Whutupōro, Mātaki Whutupōro. Ko tātou tātou wā, nā, nā mihi te wā, tēnā koutou te whakapā mai, uh, e pā ana ki a mātou, o kua hiki te wairua, Kua tau nā ua tana, kua ana whakamua nā kaupapa i tēnei wā. Nō reira, kia ora mō te tautoko mai ki tēnā koutou te mātaki. Ka mauri.
Nā mihi. Ka wani kei taurana moa. Ai. Nō reira, e te koia a Kura Martin, e, e kaha nei uh, ki te akiaki, he anahera pono no te kaupapa, uh, e, e kawe nei i nā whānau ki raro i ōna parirau, ā, kua roha te kaupapa ki te, te rohe o Taurana, ā, otirā ki a tātou katoa. Nō reira, whakaarohia ēnei rā. Whakaarohia ēnei rā, e aha ana koe, e ahu ana tātou katoa ki hea. Ahakoa wero, ahakoa kahore, ko tātou tonu ā tēnei i raro i te taumarumarutana o tō tātou nei kaupapa. Hoi anō hoki mai, hei te haurua mai te rua ā, ka kōrero mai a Andrew Hema mō ētahi o nā kaupapa e pā ana ki te taha o te tikanga, ā, o te ture, ā, ki te tiaki i wā tātou kaimahi me te āhua te noho, ā, ki te taha, ā, o nā kōhanga reo. Nō reira, e te whānau tēnei mātau e mihi atu nei ki a koutou, whāia te orana, hei orana māu, hei orana mō ā tātou nei mokopuna, hei orana anō mō ā tātou kōhanga reo.